Ko árape ñamba'apóta ñe'ẽ joejuhaitére. Mbo'epyrã jaguereko ñe'ẽ joejuhaite, peteĩha ñe'ẽ joejuhaite, mokõiha ñe'ẽ joejuhaite ñemohenda. Mba'épa jahupytyse hína ko árape ko mbo'epy rupive? Jajesarekomi hese ikatu hag̃uáicha jaikuaa mba'épa pe ojehupytyséva ñamohu'ãvo ko mbo'epy ko árapegua. Peteĩha omomba'eguasu ñe'ẽjojuhaite. Mokõiha oiporukuaa ñe'ẽjoajuhaite ha mbohapyha oikuaa ñe'ẽ joajuhaite. Jajesareko porãke upéicharamo ikatu hag̃uáicha ñaikũmby porã ombo'epy ko ára pegua. Jahecha hína ko'ápe ko ta'angápe peteĩ óga kakuaáva, jahecha pype tape ha óga renonde. Jahecháta ko'ág̃a entonces upéicharamo mba'épa oiko ipype. Ha ojejuhu mokõi tapicha oñomongetátava hína oñondive. Arami ojepy'apyeterei oúvo mbo'ehaógui, omombe'u isýpe hembiapo hetaitereiha. Ha mba'épa he'i chupe isy? Mbo'ehára ome'ẽ oréve ñe'ẽ. Ha heta ñe'ẽ joaju, rombojoaju hag̃ua ojuehe rojapóvo ha ipyre. Mba'épa ombohovái chupe isy? He'i chupe, Che roipytyvõta. Ko'ẽrõ aju rire, ani rejepy'apy che memby. Péicha he'i chupe oipytyvõtaha, jahecháta upe rire añetépa, oipytyvõpa ra'e térãpa nahániri. Ha ápe jahechámahina oho mbo'ehaópe. Ha peve heta tembiaporã ome'ẽ chupe. Oguerahapápa pe ojapo vaekue térãpa nahániri. Ñe'ẽ joajuhaite. Jajesareko porãke ko mbo'epy kóva rehe ikatu hag̃uáicha jaiporu porã pe mbo'epy ko árape ñame'ẽtava hína. Ojejahechakuaa ko'ág̃a pe ysyry ári ojepysóhina peteĩ tape ijoajuha, ha peichaite avei jaiporu ñe'ẽ joajuhaite ñambojoaju hag̃ua ojuehe umi ñe'ẽ ñe'ẽ joajuhaite. He'iséva. Mba'épa he'ise hína péva? Ñe'ẽ iñambue'ỹva ojeporúva oñembojoaju hag̃ua mokõi térã hetave ñe'ẽ. térã ñe'ẽ joaju avei. Ñe'ẽ joaju katúpe oiko ichugui mbojoajuhára. Péicha opaichag̃uáma hína jaiporu ñe'ẽ joajuhaite ikatu hag̃uáicha ñambojoaju ñe'ẽ térã ñe'ẽ joaju. Ñe'ẽ joajuhaite ñemohenda. Ko'ápe jajesareko porãta mba'eichaitépa oñemohenda hína umi ñe'ẽ joajukuéra. Ha he'i péicha, Ñe'ẽ joajuha ñemohenda. Peteĩha, ñe'ẽ joajuhaite. Mokõiha, ñe'ẽ joajuha oiporavóva. Ñe'ẽ joajuhaite mba'ereguáva, ñe'ẽ joajuhaite ombojovakéva. Upéicharamo jajesareko porãta ko'ã irundy ñe'ẽjoajuha rehe, ikatu hag̃uáicha jaikuaa porã hína mba'épa omog̃uahẽ ñandéve, mba'épa omombe'u ñandéve, ikatu hag̃uáicha jaiporu jajapóvo jehaipy. Ñepyrũrã jaguereko ñe'ẽjoajuhaite ha jajesareko jahecha peteĩ mitãkuña oguerekóva ivokói japére ha avei ihaiha, ikuatiahaiha. ipópe. Pasita osẽ ha oguata. Mba'e ojapo? Osẽ ha avei oguata. Oiporu ha térã ha'e omoñondive hag̃ua mokõi ñe'ẽ térã ñe'ẽjoaju, omyengovia i térã e castellano peguáre. Ñe'ẽjoajuha oiporavóva. Jahechakuaáta ko árape mba'épa hína. Mba'eichaguápa, mba'épa ojeporu ikatu hag̃uáicha pe ñe'ẽ joajuha oiporavóva ohechauka ñandéve. Arami térã mále ohóta nde rógape, peteĩva, ndaha'éi ohotáva mokõivéva. Arami térã mále, péicha hína ohechauka ñandéve pe ñe'ẽ joajuha oiporavóva, oiporavo hína mávapa pe ohótava. Málepa térãpa arami. José ka'ỹrõ mále oguerúta so'o. Peteĩvante. Joséka ỹrõ mále. Mále ỹrõ Joséka. Peteĩvante oguerúta so'o. Umi ojeporúva mokõi ñe'ẽ pa'ũme ojeporavo hag̃ua peteĩva guaraníme oĩ térã, ỹrõ ha ỹramo. omyengoviáva o térã u castellano-pe guave. Mbohapyha ñe'ẽjoajuha mba'ereguáva jahechamíta mba'eichaitépa péva hína ikatu jaiporu. Ha he'i, pasita ikane'õ, upévare oho. Ikatu avei jaipuru pasita ikane'õ upévare oguapy. Dani mba'yru oiméne oñembyai ajeve nog̃uahẽ. Péva omombe'u ñandéve hína pe ojehúva, mba'érepa pe oiko hína pe oje'éva. Dani mba'yru oiméne oñembyai ajeve nog̃uahẽ. Ojeiporúva oñemombe'u mba'érepa oiko. Oikóva umíva hína ajeve upévare ha upeháre. Irundyha jaguereko ñe'ẽ joajuha ombojovakéva. Jajesareko porãta ko'ápe mba'épa hína pe omombe'úva ñandéve. He'íkuri oguerutaha jepéramo hesarái. Avei jahechámahína upéicharamo ombojovakéva ñandéve. Ko'ãva ojeporu oñembojovake hag̃ua mokõi temimo'ã, ñepyrũrã omoneĩ ha hypykuérinte ombotove, térã ambue háicha, ñepyrũrãme ombotove ha hapykuerimínte omoneĩ. Upéicharõ jepe, jepéramo, ko'ãva ojeporu hína upéicharamo oñembojovake hag̃ua ñe'ẽ. Jahecha jey, ñanemandu'áta hína ko'ápe umi ñame'ẽ va'ekuére ikatu hag̃uáicha ñamboguapy porã ñandejehe, ñamohenda porã, ñamopyenda porã pe kuaapy jaguerekóva, ikatu hag̃uáicha jaipuru vove opyta porã ñandéve pe jajapo va'ekue haipyre. Jahechami upéicharamo tembiaporã. Jahechakuaa moñe'ẽrãme he'i. Oñemorandúvo ha ipahápe ndaikatúi omohu'ãi mbo'epy. Pépe jaguereko hína upéicharamo oñemorandúvo ha ipahápe. Pépe ojepuru hína ha. Ojepokuaa umíva renondépe ha upeichahágui he'i ijupe, Chéngo añekosinakuaaiterei. he'i hína peteĩ ñe'ẽ joaju, ohechauka hína mba'éichapa oipuru ha umíva renondépe ha upeichahágui. Upérõ che sy oñembokytupyry va'ekue tembi'u apópe, ha upévape katu ndaijajahaiséne. Jahecha upéicha ramo mba'éichapa oipuru ñe'ẽ joajuha ha ñamohendaha térã'ỹrõ Ñe'ẽ joaju opyta porã hag̃uáicha. Pasita ha. Upépe jajeporekáta maitevapa upépe ombohovái porãva, yvoty porã, ysyry sakã, isy ogueru vaka. Mavaitévapa? Pasita ha isy ogueru vaka. Pasita ohóta okaru. ỹrõ. Javeve jahekáta avei mávapa pe ombohovái porãvéva. Isy ou pya'e opytáta oke, ka'aguy ypytũ. Pasita ohóta okaru, ỹrõ opytáta oke. Péva hína pe ombohovái porãva pe ñande ñamba'apoha hína ko'ág̃a ha térã ỹrõ. Jajesarekóta upéicharamo ombohovái porãpa pe porandu ojapóva ñandéve Pasita ha isy ogueru vaka. Ambue tembiapo rehe jajesareko Pasita ohóta okaru ỹrõ opytáta oke. Péicha ombohovái ñandéve hína jaipuruha pe ha térã ỹrõ. Mohu'ã, ipahaitépe jahechamijeýta hína umi ñame'ẽva'ekue Ikatu hag̃uáicha opyta porã ñandéve pe ñame'ẽ va'ekue. Aníke ñandehesaráitei. Ñama'ẽ jey jey va'erã umi ñame'ẽ va'ekuére ikatu hag̃uáicha opyta porã ñandéve. Ndaha'éi hína pe peteĩmi tembiaporãnte jajapo ha upéicha opytátama pe ñane apytu'ũme. Hi'ã jajetypekamiẽ ha jaiporu ikatu hag̃uáicha opyta porã ñandéve ha jaiporúta ove nañanderesaraivéima chugui. Jahechakuaa mba'éichapa ñe'ẽ ombojoaju, avei mba'eichaitépa oñemboheko ha ojeporu ñe'ẽ joajúpe térã moñe'ẽrãme. Ha térã ỹrõ ajeve upévare jepéramo, péicha hína jaipuru ñe'ẽ ombojoajúva ikatu hag̃uáicha. Ñambojoaju peteĩ ñe'ẽ ambue ñe'ẽre. Ko'ápe jajesarekóta mba'eichaitépa pe umi oñemonguetava'ekue ñepyrũrã, ojapópa ra'e tembiaporã, oipytyvõpa ra'e térãpa nahániri. Ha jahecháma, rehechámapa che memby? Pya'eterei rejapopa tembiaporã regueru va'ekue. Ha mba'épa ombohovái ichupe? Aguyje ndéve che sy, ko'ág̃a aikuaáma ñe'ẽ joaju ha'ekuéra ha péva ombojoajukuaáma ñe'ẽnguéra.